Berxwedanî çeka herî bihêz e ya ku desthilatdar û dagirkeran jê bitirsin. Ev berxwedaniya ku li Şehba û Şêx Meqsûd li hember kêmanî û dorpêçkirinê tê kirin, Wê mijara xeleka vê heftiyê be. Çîrok çi ye û çi li wê derê çêdibû diqewime. Ya şebab wela ev pirsa me. Kesma kat kir. Ya ev wela ev pirsa me bêteam e lo. Yanî ana meqûl e kes nizanibe çi li wir çêdibe. Yêne xwe ev meşa got berî çend roja ji bo çi bû. Ala esas nîvê evê gotên me şê zanin bê ji bo çi derketine. Ê na na şevza negiş. Mane min got nêviyê kesê got derdkevin me şê. Ego zani zani û ego zani jî baqê rîska ye. Meseleta baqê rîska rast e? Erê. Baqê opsîkal vat e. Piştî dagirkirina dewleta Tirk ya faşîst herêma Efrînê sala du hezar û hejdeh de Efrînî berê xwe dan Heleb, Şêx Meqsûd û Şehba û beşek ji wana hatin Cizîrê. Li herêmên dorpêçkirî nêzî çar sed hezar kes li wir bi cî dibin. Çar sed hezar kes anha di dorpêçkirin û zehmetiyê de dijîn. Ev vendên kontrolê ye ku derbasbûna pêdiviyên milet qedexe dikin kî ne û girêdayî çi hêzê ne. Ji ber hêzên leşkerî ê li Sûrî ji porê serê min pirtir in. Çi bira te bêhna xwe fireke yaw? Bêhna xwe fire bikçî yaw. Wêlaw ka qaxet û qelemkê bidin min ez ê daxuyaniyekê bidim wan tê şermezar bikim. Qey rewşenbîr û nîvskar li vî welatî tune ne ma go? Weyla! Te çi kir? Çima tu jêr sînek berdidin mamoste? Weyla, weyla, weyla, weyla dir jêr sînek berdide. Ku romane va sînek bi mir heya. Weyla, weyla, weyla.

Û ev tiştê ku em dibêjin ne cara yekê ye û ya nû çak lezgîn e. Her tişt li wir di xeteriyê de ye. Nexweşxane, dibistan, xwarin, kehrebe, bihabûn û ya herî girîng, ez ne bawer im kes hebe û wêneya vî zarokî nedîtibe. Ev grûba hanê bi hemû cûreyên qirêj dixwazin hêz û îradeya vî gelî bişkînin bi birçîbûn û zorê. Sedem çi ye û çima ev grûba hanê Bi van kiryara radibe. Dizî û gendelî ne tiştekî nû ye di hişmendî û zihniyeta wa de. Li himber her çewalekî şekir ku derbas bibe, gerek para xwe deh çewal bibin. Û ya dawî dijmin e. Destê xwe di bin masê de dixi destê dagirkera, Ti li wir wan qir bik û ez ê jî li vir wan birçî bikim. Ew ji berxwedanî û hebûna efrîniyan li her derê bitirsin û dixwazin heta ji wa bê wan dûrî warê waxin. Li ser vê rojevê çavgirtin û bêdengiyeke bi zanebûn ji dijmin tê kirin. Ne ragihandin bi rengekî baş palê dikiçîne ser vê mijarê û ne munezemat û dewletên ku soz dabûn ku parastina vî miletî bike bi erkê xwe û karê xwe radibe. Îro berî sibe divê ev dorpêçkirin rabe û ji me teva tê xwestin ku em li pişta welatiyên xwe bin. Eyna ku di her kolanekê de em mûmekê vêxin û yan wêneyên nûa hildin. Wê hêz û piştgirtineke manewî bijwar e. Ez bi hêvî û bawerî me ku wê zilm û desthilatdarî têk biçe. Salek nebû du sal. Du sal nebû sê sal. Bêh nafre. Ma ew bê xwediyê mêsî. Ya û ji bo wîna ezmana bi fîşeka kirin moxil. Eha ma piştî te gol anî tewlo kenzê xwe hildaba û li ser şelhê xwe yî bi nîte danîba Şêx Meqsûd. Ma tê bimire. Ka Gîvara û Argentîn û Berxwedanî û Vîktorî û.